Үтүө күннэри Таатта нэһилиэгин олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Бүгүҥҥү истиҥ сэргэһиибит ыалдьыта! Сүөһү көрүүтүн бастыҥа бэлиэ икки төгүллээх кыайыылааҕа. Үлэ килбиэнэ уонна пятилетка эдэр гвардееһа бэлиэлэринэн үс төгүллээн наҕараадаламмыт, Үлэ Албан аат орден үһүс степеннээх кавалера, ВДНХ үрүҥ көмүс мэтээлинэн бэлиэтэммит, Республика Ил Дарханын гражданскай килбиэн бэлиэ хаһаайына, үлэ бэтэрээнэ Дария Петровна Миронова. Чэ, үтүө күнүнэн, Дария Петровна! Истин сэһэргэһиибитин дьэ үчүгэй баай тыгар мин диэки көрө-көрөҕүн күлэ-күлэбит мичээрди-мичээрди кэпсэтиэххэйин үрдээх судургу баай кэпсэтии буолуоҕа туох барыта бэйэбит билэр үлэбит олохпут дьаһахпыт хомсомуолбут туһунан онон дьэ аан бастаан биллэн туран сиэр быһыытынан дьэ төрдүбүтүн успутун баһаалыста сэһэргээн бу биһиги истиҥ истээччилэрбитигэр

Устаабы үөрэтэн, устаабы үөрэттэн, ойусустан, түүннэри-күннэри утуйбакка, ону элбэх баай киһи бу комиссия олорор эти. Ону дьэ бу хомсомол саастарбыт дьэ оскуолаҕа эмиэ ити эмиэ туох бар тэрээһиннэрбит, тигин кэнсиэр буоллун, күрэхтэһии буоллун, эн тас барсыман бэрдэ буоллаҕын дии оччолорго. Сколаевна дьылбын үрүнэн сөпчүгэр дьүрүттэнэн Хайдах булуй дибинэ ха сүүрүү күө ха онно чэ партыгар инники биллэн туран хомсомуоллар буллахпыт киһи онуттан туох хаамай бу оскуола хомсомуол бастакы сылларыгар өйдөөн хаалбыт күрэхтэһиилэрим буоллун Кини ханна эрэ Очоганов холобура биһиги оскуола сылдьабыт хомсомуоллар бары саһыл сыыга быраадьыппыт үһү. Саһыл сыыга быраадьыппыт уонна били кылааһынан шептэһии диэн баар дии. Ол шептэһиигэ эмиэ хайдара оннук түгэннэр өйдөнөн хаалаллар этэ. Ону эн ханнык түгэни билигин кэпсиэххин сөбүй? Ити олох оскуола ахсыс, тохсус, онус класстар.

аттестат ыллыбыт, экзаменыгын жевать туттардын. Онтон от сылганы туох диэбили оскуола производство үрдүк үөрэх диэн хайаан да баар диһи. Ол иһин боллаана биир илигер аттестат тутаҕа, биир илигер боллаана оскуола производство бус диэн үрдүк үөрэх диэн били путевка берилгиһилэр дии. Онон боллаана хайдах да халбаҥнаабакка Онно манна атын үөрэххэ сананан көрбөккө наар фермаҕа хаалаҕын диэн чуолкай ыччаттар. Ону бабаана оччотугар эн ити сэттэ уон түөрт сыллаахха бүтэрдиҥ уонна сэттэ уон түөрт сыллаахха эмиэ ити туохха киирдин дайаактыы бардыҥ. Сэттэ уон түөрт сыллаахха оскуоланы бүтэрэн баран, олор мин ол иһин сэттэ күн бүтүн үлээбитин үөрэ

Онтон эһиэхэ ол аата олох эрдэ киирбитэ. Ээ, буолун эрдэ киирбитэ эбитэ. Сөп дьаны дьэ дьэ сүөһү көрүтүөр сыстан сыстан бардыбыт. Онтон ынды дьэ сыйа-баайа бу сэттон дьэ түөрт сылтан сэттон биир сылтан он сылга лотаайа хыл буолла диэбэт да битилиэттэрэ кутук буолла диэһэ. Онно дьэ бу эн үрдээх элбэх эдэр этэркээн баайаҕа үрдээх улахан кирбиилэри итиспиккин диэбэт да

Син биир наставниктар ол Диана Петровна буоллун, ону сигиннээҕи ааттыаххын сөбүй? Холодильникова Ньаалма диэн баар этэ. Ол Захарова Мусорина баар. Уонна кисилэрэ эдэрин киситтэр. Бу биһиги өтүкнэги үөрэммиттэртэн күһүн Яковлева Роза Петрова Северна Курова Тан кинилэр тоққабдын би класска отақтырнан парагин ааҕын Барыта иккис сылын бастыгы ыһылын билэһиннэр Антон быланы киһи бу заявка диэн оттон ынах хаһан дааны өрөөбөт буоллаҕа дии булбатта эйиэхэ өрөбүл диэн суох субуоталаан холобура туох күн аҕара үлэлээһин диэн суох хас сырда алтаҕа тураҕын туох

Оо, хоборо, икки икки күүстэн атахха кирбигэ иһин киллэрдэ. Үчүгэй баайым туох хойуу баҕайы элбэх баай үүттээх атахтар түбэстилэр, хайдах батталлыбыт курдук дии. Онтон буоллаҕына дьэ ол ынахтарын кэнниттэн эмиэ атын атахтары биэрэр буолуохтара дии. Холобур, ол аайы киҥэһэ эбии биэрэллэр. Ээ, улатын иһэҕин дии. Онтукаҕын эмиэ дии тэбиик бөҕө дии. Сөп. Онуттан туох диэн. Толбра, ити бу жарамай баайы ханнала дэр баайы кыргыттарга ити бүтүн бүтүнчүктэрбит түрүн киһилэх кулассыдии. Онон үчү таһабын. Аа, ону же таһан де иккилии до илиибитигэр. Мин Оннук курдук курдук дии. Аа, мин эмиэ тыл аҕыйах да буоллар то иһин таспытым гынаман билигин кыйым уоҕа буолу биллэн туран гынама чолга киһи хадыра улаханнык эдер буоламмыт төрүт ыарахаппат Модун туоннанан көөнньөрбөне таһар. Хайыным модун икки үшүнү. Аа, сөп. Онуттан бээн даҕаны бу мөрүнөттер хиби холобура халыҥ аймах биллэн туран үлэһит удьуор булангыт Бу бэрийэ күүс-уох бэриллэр бывает, үлэһит. Холобура, сүрэҕэ-уох киһи диэн эмиэ баар ээ. Айдааны үлэттэн хадара кутуну, ыарахатыы диэн эн туох харабылах киирбэтэҕэ. Оннук да билиҥ билиҥҥэҥҥэ да күддьэн иһэҕин. Чэ онтон дьэ ити эдэр баай чэбиҥ эттэлээх кыыс өлөҕөн саҕалаатын. Онтон дьэ бу үллээн киирдин, элбэх ситиһиилэри ситистин. Онно буоллаҕына э туох биллэн туран оччолорго путевка, комсомольскай путевка даҕаны үлэлээн көрөн көрөн биэрэллэр, мээнэ ылан тарҕаппаттар. Ону дьэ

Ону холодиир-будиир наһаа элбэҕи так онон булан ити дьэ ол дьэкис миэстэ буоллун онтон ти быдыынхааҕан аҕыын сыллаха быдыынхааҕа эҕо сэтэ ыллаха дии онно булаана туох ити үрүн көмүс настольнай бэлиэ биэрбиттэрэ дуу

Сир буоллаҕына ол тоҕустуу гааны биэрбиттэрэ бааһын биэрдэргэ. Киһиэхэ икки эрэ гаатын тон бааһын биэрдэ тоҕус этэ. Ээ, онтон ону миэнэ ууга баран иҥнээн хаалбыта иһирим. Ити туохтан купыттан купа ковидыттан уна чааһына диэнтин арендалаһабын. Наайын икки киһини үс киһини окко көмөлөһөллөрбүн. Онтон биһиэнэ туох

Төбөтүн мүкэ. Эр оччотугар билигин биир көмөлөччүлээхпин. Тиэмнэх төрөөбүтүн кэннэ биир киһи тасылайдым. Дьэ бу уонна хомсомол кэми де таһаамай биһиги туохпут эдэр сааспыт саамай умнуллубат түгэннэрбит комсомол хасталылла дии. Ону диэн төһө кэнсиэргэ кыттар этиһиҥ? Мен кэнсиэргэ олохпутпут.

элбэх киһитэ кэсиди бардахларына биһи аҕалар хаалан өлөрөлөрө мин аҕа кыттыбаттым наар туох наар спортсмен хайыһар да сүүрүү буолла дии ол даҕаны алдьархай туоҕа кылааска спортсменнар наһаа элбэх булааччылара буолар Сөп. Аны дьэ, э, бу киһи олоҕор э, дьэ хомсомуол дьаһаллара буоллун, ити э, ыраах а- айаннар, путевкалар, сүрдээх кэрэ дойдулар, ону таһынан э, туох э, олох умнуллубат э, түгэннэр диэн баар буолаллар ити киһиэхэ. Ону бу кэнники эчи сааһыры быһытыйан баран, оо, живей дэбиккин саныыр э, түгэннэр.

Барыттан үчүгэй көрдөрүүлээх буолан үрдээ үчүгэйдик хайаатахтара дии барсахтара дии. Аны дьэ бу мин бүгүн дьэ архыыбы Лариса Петровналыын икки хаастыбыт дьэ хаһыат бөҕөнү тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сэттэ сэттэ уон алта сэттэ уон аҕыс сыллаах хомуньуус хаһыакка дьэ бу Дария Петровна Дайыс кыыс хоруйбут туохтара кэпсээннэрин бааллар туохайдаллаах Ону буланы икки икки бола икки нүөмэргэ икки болаһатахха бытыыт сөп. Сүрэхтэр кэпсэтэр кэмнэрэ. Дьэ ол сүрэхтэр кэпсэтэр кэмнэрин хайдара хайдара үчүгэй баайа ааттаахыт. Мин буланы тугун эрэ өйдөөтүм бурдук туох диэн уопсай тугун искоонун да буолбатар оттон бу сүөт дьүөгэлии хайдара биирдэлээх кыргыттар туттаннан дьэ дьону баһаалыста кэпсээн аас эрэ туох туһунан бу сүрэхтэр кэпсэтэр кэмнэрин

Мм. Аны оттон киһи хайдах да элбэх үөрэнэр буолла дии. Аны ол холобура эн бу соҕотох киһи уон аҕыс ыстатыйаны бу хомуньуус хаһыакка араас-араас сылларга, араас-араас нүөмэрдэргэ араас-араас дьыл тараас бириэмэлэригэр таарар буолбаттар. Аны очуолга балаһа былдьаһык буолла дии. Мин көрдөхпүнэ эн хомуньуус хаһыат Икки нүөмэригэр ботук ухан балаһын ылбыйытын һэ. Бүгүн көрдүм эһэ. Улахан бай балаһалар бэриллибиттэр эбит. Ол били сүрэхтэр кэпсэтэр кэмнэригэр. Онно болаана бу биир балаһа чиэппэрин курдук бэйэн бу туох диэн Алексеевскай туу Алексеевскай оройуон нааһа туох диэн уруйааччылара диэн һэ. эдэр суруйааччылар литературнай туох диэн литературнай муннук диэн буолбатах ким эрэ диэн балаһа бар бар этэ бар бар көрдүм эп ону булнана де те ол окулубара он аҕыс статьяны хуруйуоххар дылы баһаам хуруйбуккуна онно үксүн да производство туһугуйан кинди онтон булана аны тугун кэпсээннэриҥ уонна хоһоонноруҥ лирика оттон наһаа үлэҕэр үлүһүйбүтүм мен холобура бу мантан мин эйиэхэ билээн хайаабыт туохпун ааҕан иһитиннэрэттэн бэйэм баҕабынан ааҕым диэһи Мин олус баҕарабын тус бэйэм сүрэҕим баҕатынан туох эрэ, туох эрэ дьиктиттэн дьиктини, айылла илик илиги айыахпын, тус бэйэм саныыр санаабынан туох эрэ этиэхтэн эрий киһи этиллэ илик илиги этиэхпин. Ким да саҥара илигин, ким да саныы илигин, туох да хаһан да этиллэ илигин этиэхпин баҕарабын. бу хоһооҥҥо испиккин дии. Так, манна буллана Суустар дин сүр баайа хоһоон. Оны бу хоһооннорун миэннэрэ хомоҕой да буолбаталлар, үкчү бэйэм курдук тоҥкуруҥ да буоллаллар. Тугу саныырбын, туохха дьулуһарбын, туох иһин олорорбун толору этиэхтэрэ диэн испэр эрэнэ саныыбын Дьэ, хайдахай батта, наһаа үчүгэй дии. Һээ, аны бу сулустар диэн үчүгэй баайа этэ, бу дьиҥнээх лирика кэллэ дии. Бөөлүүн түүн түһээммин, мин сулустары кытта көрүстүм Кинилэр син-биир киһи кэриэтэ, кэпсэтэн билсиһэр дьикти идэлээх эбиттэр. Кинилэр кэпсээтилэр миэхэ, киһи бэйэтин санаатын, саамай истиҥ иэйиитин, ырыанан аҥардас ырыанан эрэ толору этэр кыахтааҕым. Идэтин иһигэр сыта-обара сыымайдаан көрдөххө, Кырдьык да оннук эбит. Киһи саамай ыраас санаатын, дууһатын саамай сырдык иэйиитин, аҥардас ырыанан, ырыанан эрэ толору этэр кыахтаах эбит. Хас биирдии ырыаһыт бэйэтэ туспатын ыллыахтаах, Хас биирдии хоһоонньут бэйэтэ биир ыллыгы тэлиэхтээх. Икки киһи биирдик ыллаатаҕына, биир ыллыгынан хаамтаҕына, саҥа кыайан айыллыа суоҕа сатаах. Салҕанан салгыы барыа суоҕа. Оо, сулустар, сулустар, Баһыыба эйиэхэ баһыыба, өссө биир сырдык суолу ыйбыккыт иһин, өссө биир кистэлэҥ кистэлэҥи аспыккыт иһин. Дьэ, кырдьык даҕаны, дьэ, чахчы наһаа лирическэй хоһооннору бу айбыккын эбит. Онон буоллаҕына, Дария бу хоһоонноргун сүтэрбит буоллаххына, Баһаалыста маны кыайан кытта илдьэ бараар уонна бу манан сиэттэрэҥҥин эн холобура салгыы эмиэ кугун санааҥҥын суруйан киирэн барыаҥ дии. Эмиэ Дария Миронова диэн эмиэ бүтүн балаһаны ылыҥ саныыбыт. Онон дьэ бу суруйар туох талааныҥ хас сааскыттан аҕаллыбытай?

Чыччаанап да биллэн туран саамай-саамай кистэлэҥ туохтарын эн бэйэҥ айар туохтаҕый балааҥҥа? Сөп. Ол этиэттэн биһиги бу маннык биһигини сирдээбит, биһигини үөрэппит, биһигини үлэһит оҥорбут өрүү даҕаны да биллэн туран оччолордооҕу оҕолор туохха үөрэниэхпитий, киинэттэн элбэхтик үөрэммиппит. Ону дьэ, көрөрө баһаалыста бу, бу маннык киинэлэри

Чэ, Силила, Силиланы бары көрбүппүт. Оччолорго бу эргитин аҕалаллар бу киинэлэрин хайдах да көрдөрөллөр этэ. Ааһа, ону олох өйдөөн хаалбыт сибилигин өйдө бу сөбүлээн хаалбыт киинэм сибилигин да көрүм этэ уонна өссө даҕаны көрө турдарбын диэн ханнык киинэлэр ааттыыҥ этэй?

атын баайын ааха биир рукою диэбэт да оннук курдук сөп аны булана туох бу лозуннар бааллар дьэ онуттан дорҕоонноохтук аах диэбэппин һө кырдьык баҕар ааҕын буоҕа симик баай киһитин дии дайыс

Главное, ребята, сердцем не стареть! Дьэ бу кырдьык аа, сердцем биһиги хаһан даҕаны кырдьыбаппыт дууһабытынан биллэн туран ааһа уонуттан өссө төгүл ити билиҥҥи үлэ үлэбитигэр эргиллэн кэллэхпитинэ эн билигин ити үүккүн ыыгын уонна туттаҕын

Ээй, наһаа киитий. Иньэ буланан доруобуйаҕар олох үчүгэй дии саныыгын. Секундатын туох диэн билигин ыччакка ыччаппыт эмиэ биһи киэн туттуубут биһиги ыччаппытынан киэн туттабыт биһи олохпутун биллэн туран салгыллар ыччаттарбыт Эмиэ оттон производствоҕа элбэх оҕо барыыллаах дии билигин эмиэ үрдээх элбэх бааһынай хаһаайыстыбалар инники туохтар өссө дэлэй тэриллиэхтэрэ дии ону билиҥҥи дьэ ыччакка туох баҕаһын ылаҕын ыччат хайдах буолуон баҕараҕын билиҥҥи ыччат олор биһиэхэ сэмэлэтэххэ ити туох өттүнэн быдан хайдылаах баай

Эдэрдэр билим бааллар аха. Фермердэр бааллар билим. Ол биһире олус буолбута республика киин глобальный үнтүлүнэ. Сөп. Онотон туох диэн ити баҕаһанаан биллэн туран толуктун производственник ыччата элпии турдунар батта бу Дария Петровна Миронова суолун тэллинэр диэххэ эмиэ инник үрдүк кирбиилэрэ ыллынаар диэххэ оннуттан дьэ хоһооммутун ханнык хоһоон ааҕабытый комсомол билиэтин таһадан автоколону кытары миэхэ комсомол бу күндү билиэтэ мин күүспэр саҥа күүс укпута бу билиэт кыракый бэйэтэ Боевой табаарыс буолбута. Кинини мин доҕор оҥостон, сопхуоска үлэлии кэлбитим, ылыммыт санаабын толорон, мэлдьитин инники испитим. Билигин комсомол диэн тылга мин дьолум, мин үөрүүм көлөнө ити тыл күүһүгэр билиннэ, олоҕум инники төлкөтө. Кырдьар да сааспар билиэт, эдэр саас сүппэт билиэтэ мэлдьитин баар буолуо мин түөспэр, сиэппэр буолбатах сүрэхпэр Дьэ, махтал наһаа үчүгэй, наһаа үчүгэй. Чахчы даҕаны бу туох ырыа буолбут хоһоон, ээ? Комсомол билиэтэ диэн, ээ. Дарья Петровна Наһаа үчүгэйдик кэлэн истиҥ сэһэргэһии кыттыбытын иһин махтал буолуохтун, чугас дьонуҥ, аймахтарын, табаарыстарын бары үрдээхтик дьоллоохтук, иллээхтик, чөл олоҕу тутуһан олордунар. Онутан дьоллоох буол, өрүү сырдык уонна күөх халлаан биһирдибитигэр баар буоллун диэххэйин. Махтал.